Obboleeyyan daawwattoota keenya assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Inshaa Allahu ta'aalaa muhaadaraa imaamni siidhaa waa'ee masjidaa ta'e kana inshaa Allah yoo rabbiin keenya fedhe isinii dhiheessuuf ijibbaata godhaa. Bakka jirtan hundarraahu qaamaa fi qalbiin akka na hordoftan dura bu'ee isin afeeraa. Obboleeyyan Islaamaa Masjiidni Islaamummaa keessatti bakka guddoo qaba waan guddaadha. Zabana keenya kana keessa masgiidni kabajaa isaa san akka barbaachisutti qalbii muslimtootaa keessatti kabajaa isaa dhabaa dhufe. Beekan tahuu wallaalan tahuu waan masgiidaan hin malle haala masgiida keessatti hin fakkaanne Yoo'aa waan masgiidni hin jaalanne yeroo takka takka dalaynee nurraa argama nama waa beekus tahee ka waan beeynes tahee duuba mee kanaaf waa'ee masjida wajji wal qabatu maal adabni masjidaa gaheen masjidaa maalii adabni isaa hoo naamusni masjida keetti nama masjida keessa jiru irraa barbaachisu maalii gama masjidaa hoo masjidni maali gaheen isaa akkuma walii galatti Masgiidatti deemuun faayidaan isiin qabdu maali? Namni tokko hoggaa masgiida keessa jiru maal godhuu akka qabu? Maalirraa eeggachuu akka qabu? Mee waan kana wajji laalla duuba. Yeroo amma waa'ee masjiidaa hoggaan jiru waan laafaa ta'uun ni mala. Ni fakkaata namatti. Mee hogguma keessa gad seennee hammam takka namni waa beekulleen akka waa'ee masgiidaa keessatti masluufomee waan isarraa barbaachisu godhuu akka dadhabee fi masgiinni akkam akka fakkaatu mee wajjumaan wal yaadachiifna. Dhugatti wanni xiyyeeffannaan wal yaadachiisuudha malee haarawatti wal barsiisuudha miidhu. Obboleeyyan Islaamaa lilmasaajidi dowruhaa fil mujtamaci islaami masgiidni ummata islaamaa keessatti gaheen masgiidaa maali yoggaa jennee hawaasa muslimaa keessatti masgiidni gahee guddaa qaba duuba. Maal ture masgiidni obboleeyyan Islaamaa yoggaa laallee masgiidni kuni mana ibaadaa ture duuba. Mana ibaadaa ture duuru ibaadaa jedhaniini. Mana rabbiin itti gabbaramu mana ummanni kun rabbi itti gabbaramu ture itti gabbaru ture masgiidni kun duuba. Gaafa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam. Kana birallee dabree wamadaarisa littacliim mana barnootaa ture nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma isin beeytan madiinaa yoggaa galuu wanni inni qabu masgiiduma kana ture keessummas masgiiduma kana qubsiisa mana barnootas masgiiduma kana keessa barsiisa ibaadas masgiiduma kana keessa godhani gaheen masgiidaa salaata qofan turre duuba mana barnootaa ture waduuru tawjiihin mana qaceelfama muslimtoonni irraa arkamu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan silaa namni tokko godhu nabiin ree akkuma isin beektan hoggaa biyya madiina galee sadarkaa nabiyyummaa qofa osoo hin ta'in sadarkaa hoogganaa tokko mootii tokko bulchaa tokkotti dabalate duuba wanni silaa namni mootii tokko godhuu qabu hunda masgiduma kana keessa godha duuba hattaa hamma nama hidhamullee masgida keessatti hidhaniti duuba

muslimtoota walitti hidhu jechuudha. Guyyatti hoggu shan sa'a 24 keessatti namni bakka kana wal qunnama jechuudha. Haadni hangana jabaa takkaa duniyaa gubbatti hin dabarre duuba. Asitti namni wal toohata. Asitti namni nama, nama dhabe nama rakkataa isaa asitti toohata. Nama masgida irraa dhabe sahaabonni jaan. Sahaabonni nama masgida irraa dhabe abadan takkaa biyyan jirre takkaa numa dhukkubsatetti beekan jaan duuba. Leanna uree wanni masgida kanarraa itaan hambisu takka illee hin jirtu duuba. Bakka hariiroo namaa jabeessu halkanii guyyaa ummanni itti wal toohatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa masgida godhe duuba. Masgiinni yeroo salaataa malillee jiraachifamaa ture, kabajamaa ture duuba. Takkaa nama gabbarurraa, nama Rabbi gabbarurraa qullaa ta'ee hin beeku duuba. Yoo kuun hojii jiraates kuun masgiduma jira duuba. Kuuni sa'aa banaadhaa masgida isaa jira duuba. Masgiinni akka amma keenyaa kanallee hin turre sa'aa salaataa banamee yeroo taan cufamu akkanallee mi yoo dhugaa taate duuba. mana ibaadaadha sa'aa hunda banaa warra itikaafa taa'uuf warra salaatuuf warra qara'uuf hundaafuu akkasitti masgiinni banaa ture duuba masgiinni gaheensaa akkana ture duuba waa'ee masaajidaa yoggaa laalle dhugumatti Wanni sadarkaa isarra nama qaceelchu hammam takka Islaamummaa keetii yaachisaa akka ta'e gabaabdumatti ummata Islaamatii fi masgiinni halluuna jechuudha. Halluunaa fi bishaan jechuudha. Qurxummii fi bishaan akkasi qabadhaa duuba. Akkuma qurxummiin bishaanirraa ala jiraachuu hin dandeenye ummanni muslimaa masgiidaa ala jiraachuu hin danda'u. Masgiida dhabee jiraachuu hin danda'u duuba. Abu Dardaa irra gorsa gaafate namni tokko.

Annabii Rabbii nin dhagaye ka ju'u Almasjidu beytu kulli muslimin Masjiinni mana nama muslima tahe hunda nabii ju'un dhagaye je aleyhi salaatu wassalaam. Sahaabiin kun akkana gorsa godhe duba. Izan ummanni muslimaa fi masjiinni adda bahanii jiraachuu hin danda'an. Qurxummii bishaan dhabde jechuudha duuba. Kanaaf jabeenya masgiidaa kana Darajaa inni qabu laaluudhaaf Nabiin keenya Aleeyhi salaatu wassalaam haala kana yoggaa nu barsiisu osoo biyya Madiinaa galee Nabiin Aleeyhi salaatu wassalaam miilli isaa lafatti gad hin dhaabbatin osoo meeshan isaa alaan galin osoo darsisaa gaalli inni yaabbatee ittiin dhufe hooran irraan hiikamin Nabiin dachii masgiidaa barbaaduu seenee Aleeyhi salaatu wassalaam. Laalaa namni baqataan tokko hoggaa dhufe dura bakka qubatu harkatuu hin qabu. Isin hundi baqattanii beektan inni irra guddaan garii nama baqataadha. Dura bakka qubatu sharaa harkachuu qabda. Bakka takka galmeeffachuu qabda. Galmeeffamuu qabda. Bakka gargaarsa si kennitu galmeeffamuu qabda. San booda waan jiruutuu yaadatta malee masgiinni akka ruuxii waa hundaa tahee

bakka masgida itti jaaru barbaaduu seene duba bakka masgida itti jaaru masgida isaa amma masgida madiinaa jedhaniin kana bakka itti jaaru barbaadu seene barbaada keessa bakka takka ta'uuda timiraa turte ijoolleen namni lama kayataamaa tokko abbaan qabne qaban sa'ad ibnu zuraaraatu guddisa jara sanii bakka san argee nabiin alayhi salaatu wassalaam masgidaaf qaadhimatee naa gurguraa jeeni duba Yaa ergamaa Rabbii siin gurgurru samana ta'a gatii isaan barbaannu Rabbi irraa barbaanna jedhan duuba. Dideen Nabiin alayhi salaatu wassalaam wanni kurree waan waqfii umrii ta'eef horii isaatiin bituu fedhee Nabiin alayhi salaatu wassalaam horii isaatiin maallaqa isaatiin dachii san bite. Ila aduu arraata masgiidni madiinaa irra dhaabbatu tana duuba. Kuni maali xiyyeeffannaa Abbaan shari'aa kun masgiidaaf kenne nama agarse xiyyeeffannaa jabduu duuba. Hoggaa nabiin imala deeme nagayaa rahmina isarratti haa jiraatu duulaaf tahuu wahuma takkaafuu hoggaa deeme bakka takka qubate bakka itti salaatan godha nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka jammaan itti dhaabbatu duuba. Hoggaa sa- a- waan- bakka keessa salaatu tolche saabataatiif gaafa khaybaraa tabuuka Guyyaa kana hunda bakka qubsumti isaa dheeratte hoggaa duulaaf deemu nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka kanatti masjida godhee itti fayyadachaa ture. Nagayaa rahmata sirratti haa jiraatu. Hatta imala hoggaa jiru xiyyeeffannaan inni bakka salaatatii qabu guddaa ta'e duuba. Kuni waan nama agarsiisu maali? Yadullu ala ahammiyyati masjidi Masgiidni hammam takka yaachisaa akka ta'e namni muslimaa tokko masgiida irraa duroomuu akka hin dandeenye fi ayyi makaaniin wa fi ayyi zamaan yeroo fedhe keessatti biyya fedhe keessatti namni muslimaa masgiida irraa duroomuu akka hin dandeenye akka reefu dubbanne akka kalluunni bishaanirraa duroomuu hin dandeenyetti namni muslimaa tokko masgiidaan wajji wal dhabuu hin dandahu masgiida irraahis duroomuu hin dandahu jechuudha nama agarsa duba kuni kana jabeenya masgiidaa yoo sadarkaa inni qabu nama agarsiisa duuba ka biroo maali masgiida sadarkaa isaa sadarkaa masgiidaati darajaa rabbi isaa kenne duuba kuni barbaachisummaa isaati Akkuma masgidattuu hoggaa fudhanne darajaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa masgidatti godhee masgida bakka masgida jennee nuti amma qopheessuun tanaaf darajaa rabbiin kennee nabiin keenya akkana jedha sallallahu alaihi wasallam ahabbul bilaadi ilallahi masaajiduhaa riwaayaa garitti ahabbul biqaa'i ilallahi masaajiduhaa dachii rabbiin uume tana keessaa bakkiti gama rabbii jaalatamtu ta rabbiin keenya jaalatu subhaanahu wa ta'aalaa masjidaa ja'a nabiin alayhi salaatu wassalaam wa abghadul bilaadi ila allahi aswaaquhaa bakkiti irra jibbamtu dachii rabbii sanarraa jibbamtu magaala bakka magaalatiya laalaa bakka magaalaa gizee hunda irra jireessatti bakka magaalaa maaltu jira bakki shayxaanni itti horu bakki shayxaanni khillee isaa itti baqaysu ilmaan isaa itti khillee baqaysee gadhiisu magaalaa janiini suuqa jechuu duba Mee laali ati suuqa suuqatti irra gammadda moo masgidatti irra gammadda? Ruuhii tee laali mee. Hogga suuqa deemuu kaate irra bareeffattee baata moo hogga masgida deemtu? Hogga suuqa deemu deemtu irra gammadda moo hogga masgida deemtu irra gammadda? Laalaa mee dhiiraa fi dubartiin. Bakka tana lamaan garaagarummaa isii laalaa. San hangam takka gama rabbiin akka jibbu kan hangam takka rabbiin akka jaalatu kuni darajaa masaajinni islaamummaa keessatti qabuu nama agarsisa duba darajaan sadaffaa sadarkaa rabbi masgidaa kenne yoo laalle rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala athnaa wa wa'ada bilkhayri wa shahida biliimaani liman canaa bicimaarati ilmasaajid sadarkaan tokko kana wanni masginni yaachisaa ta'uu nama agarsiisu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala ni faarse ammallee galata guddaa mindaa guddaa baay'ilama seene rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra masgida jiraachiseef yaa hedduu galatoonfatee hedduu isaan faarsee ammas akka galata guddaa rabbi biraa argatan baay'ilama seene rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa